reng dil kawr thah chu kan thleng a reng dil pan a ngai leh si tlat mai hei hetlam hi ni tura ka ngai a ani ang aw Jela nen hianin hei Lunglei tawin kawr thah kan kal dawn a ni. Tunah hian dar sarih leh minute sawmli panga a nia a vang vang dawn khawp mai a. Tunah hian Lunglei kan la chhuahsan lo a, bazar vengah kan la awm a. Kawr thah kilometre zahnih. sawmsarih pakua ang velin a inziak a google map ah zani sawmsarih pakua dhaka kua leh chanve vel tlan tur a inngaih a ni kan ding zeuh zeuh phei chuan kan rei ve viau mai thei a ni la vang vang khawp mai umm tower pawh kan hmu teuh ang hei awmpuia nen hian hei vawiin chu jason jasona nau. zui el a nen kan zin ve thung nual ni hei awmpuia hi tunah hian tlawng bridge a thleng a a mak i ti em tlawng bridge pawh hi hei ala hmu kha lutuk a nih hi khu a hnuaia te khawn tui te khawi hmu em. tuite hmu a hei tlawng bridge tlawng bridge a nih hi aw hei aw awmpui aw a lian i ti em maw ramhnuai aw ramhnuai a ni chiah tawh lo zawk aw tihian kal reng aw tlawng chauh kan la thleng sia aw. le e hei tunah hian then zawlah kan awm a ni ah sorry muifanga dar sawm pakhat leh chanve a nia a sawm pakhat leh chanve a nia hei jail nen kan awm a ni hei khi khi windmill a nia khi. Windmill khi a ngaihsan em em a nia dil cher cher a tia tet lai atangin aw ka tet lai hi maw umm windmill kha in ti nge awm thin a ni hmel lo a ni aw i tet lai khan dil cher cher phei tia hei kan thleng kalna tur la thui hle mai umm dil cher cher kha min-- Windmill hei hetlai hi kham vek ania kal lo tur helai chu aw i awmna chin bak kha kal theilo aw tunah hian hei thiak thiak a kan awm mek a dar sawmpakhat hi pel vek ania hei awmpuia pawh a riltram tawh a lo muhil bawk sia aw khi khi lai lung Tin mak deuh pial tlep mak deuh bulah kan ding lawk a nih hi hei. Awmpuia hi a ril ṭam tawh viau ang sawm pan hi a ri tawh a, zing chu a kan la ei lo a lo muhil char char bawk sia. Tiraw? Ei ṭeuh rawh aw. Khawiah lo hawi la hei camera ah khan i lang thei lo alawm. kum nga nia mah te hi fel riau mai hei kilometer eng zang nge tlan ngai la awm aw ka hre lo le i ei lai han ka lo la leh ang kha ei leh rawh le ehe mu chung ten ei dawn niang um aw thla ka lo la ang aw ti khan aw awmpuia vawi khat kalna a ni bawk sia hei hi hei art bulah khan thla la dawn a ni. Thar ei tropic of cancer ah thar la dawn a ni. Umm za kawrh la. Mawi dawn lutuk. Hei. Kan kal zel ang. Umm tunah hian awmpuia'n bridge lian lutuk mai a en duh a ni. Han en la khi a lian lutuk khi hmu em? Hmu em? Lian i ti em? Bridge kha. Bridge lian lutuk bulah thla la dawn ni tikhan thla te kan la leng a, hei lengpui kawng a ni. I tlang e aw. Hei ka lo lak ang che. Hei ta chang pun ka kal chei mi e lo. Hmm, hei. Le, ka lo lak ang che aw. Hmm. Tikhan aw, lo ding rawh le hetah hian. A bulah khan ding rawh, a bulah khan. Ah, tikhan aw. Tlak lo lak ang che le mhm a big a big lutuk a i lang te vek ka lo en chin ang aw hetain ka lo hmung che a kan kal leh phawt dawn nia chu a ri leh tawh a hla awm a nih khi khi sang si khi Hmm. Tunah hian kawr thah kan la pan mek a. Dar lak atangin tui dam. Apa electric. Hmm. Kal mek ani hei. Kawr hi a bun khawp mai. Che zawk. Che zawk a nge che zawk a kan kalpui kan hrilh a hei kan insawh nawk nawk mai a ni hi.

kawng chhe lam ah an lo tlan a ei pawn ṭek ṭek khawp mai chenkhrame ding lam a pen tur a lo ni lo a vei lam a pen tur kha a lo ni a hei an in sawh chau titi a ni rawt. tui dam khaw chhung an lut ta a la kual ve hlim hlim a tui dam eh aw hei helai hi general rosana te in kan tel chiah a nih hi.

hetlam hi ni tura ka ngai a ani ang aw zawt lawk ngai hek pawn nei tha khawp mai kawr khah chu chu nei tha khawp mai ang thei ang aw kawr khah fil nei tha khawp mai zawt lawk nge ka pu reng dil lam hi khawih lo nge a dik ta rawh. eh awle eh eh eh awle a awm tuk e kawngtha reng dil kan tlang leh dawn si nih chu ri hre thiam em nungpui a khua fai hle mai hi kawngtha chu ri fai hle mai a kal zia phawt ang Hello hei reng dil kan lo thleng ta e reng dil kan thleng e en ziak kuau mai reng dil reng dil khua kan lut dawn ni reng dil rawh bek leh vak ang kha kha enge

Skipping rope an tih nihhi chuan hei hi Rengdil Centenary Monument hetlai in a awm bawk a kan la lawk ang ka chau viau na lak lawk a ngai tlat. Kan chhiar anga a chhunga awm te hi eng e? Reng dil centenary monument inhawngtu Lalrindik a chuan

Li thum a rawn thlem a, a chiang lo riah mai chuan hei hi li thum atanga sawmnga thankunga chuan helai hian lal hnung ber lal zama nineteen fifty atanga nineteen fifty four thleng a ni chuan he lai mi hi a nai a ni bawk a.